Insellmulkom u nilqgħukom fi Triq il-Marsa fil-Marsa. U fuq il-Marsa x'se ngħidu? Hawn ħafna affarijiet interessanti xi tgħid? Karm! Hawn hi!
Taf xi tfisser Marsa? Marsa.
Dlieta. Marsa tfisser marbut mal-blat jew anke t-port. Port.
Qed tifhem?
Bħalaw. Bħalaw, għalhekk il-marsa tajjeb. Għalhekk hawnhekk dejjem kien jintuża anke minn żmien ir-Rumani, il-Feniċi, il-Biżantini bħala port. Port, eżatt. Fi żmien il-ħakma Spanjola l-art tal-Marsa, ħafna raba li kien hawn f'din ħawik, ġiet iddikjarata art feudali kienet għaw art eh, sinjura, eh? Ekku, u mbagħad li ġara ġila kassier Il-Gran Mastru u xtra u allura ġie proprjetà tal-Ordni. U dil-knisja ilha hawnhekk mill-1489. U f'Santa Marija ssir il-quddies. Kienet almenu. U fejn ikun hemm l-Ingliżi bilfors irid ikun hemm ir-race course ta' żwiemel tajjeb u fl-1869 iddeċidew li jieħdu dan ir-raba' saqwiet hawnhekk. u fih kreaw korsa ta' żwiemel, golf course, insomma sar magħruf bħala l-Marsa tal-Ingliżi. U bis-saħħa tagħhom ukoll għandna l-kumplessi sportivi li għandna llum. U ninsabu hawnhekk fuq l-għolja tal-Ġiżwiti jgħidulha. Fuq din l-għolja, il-Kavallier Gian Frangisk Abela kiteb l-ewwel storja ta' Malta u kellu l-villa hawnhekk ukoll tiegħu. U mhux hekk biss, fi żmien l-assedju, it-Torok ikkampjaw hawn fuq, U mbagħad fiż-żmien meta kien hawn il-Franċiżi, il-Maltin ikkapparraw hawnhekk għax bdew jagħmlulu trinċieri u affarijiet hekk hawnhekk. F'dan naħat hekk.
U kien hawn ukoll fortizza ta' żmien l-Ingliżi wara l-gwerra. Sakemm eventwalment fuq Dil Għolja bnew il-power station u mbagħad iktar tard, sa ftit snin ilu, tneħħiet anke l-power station u kulma baqa' minnha dal-monument ħelu. Din il-knisja tal-Madonna tal-Grazzja inbniet fl-1870 bħala parti mill-proġett ta' Portu Novu. Sewwa.
Fejn tranġa l-port, inbnew skallijiet, mollijiet, ħafna imħażen fosthom tal-faħam u minn hemmhekk bdew jgħidu lin-nies tal-Marsa. Mursa irħas tal-Marsa. Le, laqqmuhom tal-faħam. U tal-irħas tal-Marsa. Sa ngħidilek.
Dak huwa s-salib tal-Marsa. Sar fl-1592 u huwa salib tal-limiti, illi kien juri illi hawnhekk kien propju parti minn Ħal Qormi. Kien hawnhekk illi San Ġorġ Preca kellu viżjoni ta' tifel jimbotta karretta żibel illi mbagħad kmandah biex jgħinu. U hekk għamel. U din il-biċċa xogħol għamlet impatt kbir fuq San Ġorġ Preca u anke s-soċjetà li beda jwaqqaf. U fil-Marsa, kellu raġun il-ħabib tiegħi Daniel għax hemm eh, bosta binjiet li huma verament interessanti. Eżempju, il-biċċerija li ftit jagħtu kasa dil-biċċerija ma hija binja verament sabiħa, mbagħad hemm iċ-ċimiterju tat-Torok, iċ-ċimiterju tal-Lut, il-Kavallerija u ovvjament Albertaw. U dal-bini ta' warajja ftit kienu jafu, bħalma jien ma kontx naf, li dan kien eventwalment l-istazzjon tat-tram l-antik. Meta jgħidulek mur saqq il-ħass tal-Marsa. Mur saqq il-ħass tal-Marsa? Xi tfisser? Immur ta'.
Tmur. Imbagħad tal-Marsa.
Qatt hi, ma bat. Għax nagħmel għalihom xi ħass hi m'għandniex il-Marsa iżjed. Ġieli bagħtuk is-saqq il-ħass tal-Marsa.

Allura meta jabagħtuk is-saqqi il-ħass tal-Marsa, kienu jgħidulek biex tagħmel xi ħaġa li m'hemmx bżonnha, qed tifhem? Kulħadd jiekol mill-marsata? Kulħadd.
Ekku.
Kulħadd. Hekk tgħallimt u kompost sabiħ.
Mur saqqi l-ħass tal-Marsa. Mur.